Semper kooperando ku hustisia, i ta un persona semper den e funshonnan ku mi ta tin públiko a respektá e posishon di Ministerio Públiko, semper a kere den nos sistema hudisial aki nan na Robni m'a para p'ei, m'a demostr'é tambe ora den añanan dos mil, kuminsamentu di dos mil tabatin e kasonan kaminda ku ta sinku aña i mei, diestres hues aki nan Aruba i shete kaso. a mustra riba e echo ku e atakenan polítiko, e persekushon polítiko ku ta ototin e tempu ei a resultá ku no ta ototin nada konkreto. No ta keshon di un hues òf dos hues e tempu ei, dies tres hues na total, shete kaso na total ku a tuma lugá, tur a mustra riba e echo ku nada robes ta tuma lugá, pasobra simplemente mi persona semper a aktua. Fe promé kaba ku mi ta oto minister, promé ku mi ta ta perguntario, semper na un forma ku hopi étika i naturalmente hasiende kosnan manera ku mester ta. Ta asina aki ku na novèmber último, i mi ta pone esaki komo e promé dokumento paso awe nos no ta papia, awe nos ta mustra dokumento manera mi a bisa investigashon lo mester a terminá, keme mi no ta stroba ningun investigashon, pero mi ta kere den momento ku mi nòmber ta wòrdu lastrá. dañá, manká den e komunidat aki durante mas di kasi tres aña, te e momento ku ami, en todo kaso, mester por splika na komunidat despues di a hiba un funshon públiko pa tantu aña asina i naturalmente sierto momento asta kubri e posishon di Vice Prome Minister dje pais aki pa por sali afó i kuminsá splika komunidat eksaktamente kiko a tuma lugá. Novèmber último, mi ta kuminsá ku e dokumentu ei. Mi tin un beskikking di nan direkta komisaris pa lo ta trata Eerste Aanleg. Kaminda ku nos hasi uso di un artíkulo na novèmber pa bai na hues i mustra riba e echo ku desde ku nan a arestá mi persona i ku mi ta tin binti tres dia será na kia na fin di mei kuminsamentu di yüni, shete luna tabata pasando, sinku pa shete luna tabata pasando. Sinku nunka mas m'a tende algu di e investigashon, nos a bai korte pa pidi, a base di un artíkulo ku ta eksistí, ku hues por ordená den e kaso aki pa rònt af e investigashon den dos luna òf den un término ku hues lo mester haya adekuado, mirando loke ta wòrdu tresí dilanti, i binti kuatro ora promé ku e kaso aki a tuma lugar. na november pa ta eksato diesocho di november creo na tubo lugar no Esei ta sentencia na tubo lugar ta ki dia na tubo lugar otro vez ta un par di dia prome pasobra mi ta corda cu tin dos dia di tempo segun mi of ta un dia di tempo mesun dia si mesun dia mesun dia diesocho di november nos ta inicia e caso aki caminda cu binti cuatro ora prome cu e caso a tubo lugar fiscal den corte a manda documentonan pa huez. i den korte splika ku N ta komprondé pakiko mi persona ta lanta e kaso aki kontra Ministerio Públiko pasobra nan ta beza ta rònt af i pa kasualidat nèt e dos lunanan ku lei ta preskribí ta loke nan ta pidi pa por rònt af esaki i a bisa ku pa di dos siman di yanüari E investigashon kompleto lo ta rònt i ku e ora ei nan a bisa den korte tambe ku lo disidí si un kaso ta bai tin un vervolging sí òf nò di mi persona pa lo ta trata un kaso. Sei ta e rason pakiko awe mi ta sali afó, no ta un kueshon ku mi a invent'é sino ku fiskal mes den korte i den un último interogashon ku a ton lugá desde ku mi ta ta será na begin di yüni ku mi a sali te na di dos siman di desèmber Ta promé biaha ke mi despues dje kaso aki ku nan a yama mi pa un último interogashon di mas o ménos un dos ora i mei i un beki mi lo bai den detayes tambe a riba e interogashon aki ku den na final di interogashon tambe meskos ku den korte nan a bisa mi persona ku esei lo tabata e último naturalmente si algu grandísimo mester pasa for tin algu semper bo sa ku tanten ku e kaso ta será por bin algu dilanti Pero cu nan ta rond af y mescos cu den corte, miembronan di Lanza Sheriffs a bisa mi tambe cu esey tota ultimo y cu di dos siman di januari nan lo entrega nan rapport na Ministerio Publico, BG, pa tuma un decision. Esey ta e rason paki mi ta sali awe y ne forma categorico aki pa trece na luz di dia e injusticia, e calumnia cu mabiba, e forma cu mawor a humilla. na momentonan ku mi tabata den kia, den forma ku mi a wòrdu humiliá i ku a kibra mi bida, no solamente mentalmente, pero físikamente, finansieramente, ekonómikamente. Kada un di nan ku mi ta bai bin ariba dje aki rato, ku mi ta bista yega sierto momento ku e konan aki mester sali na lus di dia. No ta kueshon di ataká Ministerio Públiko, no ta kueshon di bisa ku nos no ta konfia den un sistema hudisial, pero mi ta kere ta yega e momento sí, cu mester por para y bisa cu cierto momento nos instrumentonan hudicial no por wordo usa pa metanan politico pa ataca y pa persegui esnan cu no ta di e mesun opinion cu bo. Manera wordo bisa na binti binti, pa ta exacto dia binti cuatro di juni, binti cuatro di juni, core fecha aki, binti cuatro di juni dos mil binti, Rechtercommissaris y naturalmente henter Lanster Schersch RST tur hende ta drenta mi cas cu a kima e tempo ey, bos ta cora cu mi tababiba den un otro cas, na drenta den mi cas ca kima, na drenta den e cas cu mi tababi banda den y na drenta na cas di mi mayor. Drenta na cas di mi mayornan caminda cu mi mama ta un persona cu a haya un tia, un persona riba cama, Mi ta lam, se ora ku mi ta adorá, stima. Meskos ku kada un di nos ta stima nos mama, pero e forma brutal ku a drenta einan, supuestamente djis pa buska plaka ku lo tabata ta tin guardá na kas di mi tata, i un bek mi ta bin riba e plaka aki tambe, ta e forma orible ku un hende por eksperensiá, i dos hende di ochenta i shete aña pa. Polis por drenta na e forma ku a wòrdu drentá i naturalmente ku e konsekuensianan ku esaki por tabata tin. Pakiko e kaso aki a kuminsá? Awe nos siai a sa. Niun hende no sa pakiko e kaso aki a kuminsá. Ami mes a haña sa apénas ora mi a wòrdu será na kia. E ora nos a bin haña sa, mi abogado a haya doshé e ora nos a bin haña sa. Despues di tres aña di òndersuk i ku na Aruba tur hende ta spekulá, awe bos tin haya sa dikon e kaso aki a kuminsá. Ant e kaso a kuminsá.

di akusashonnan, anto pa kiko e akusashonnan kita ta ashonnan? Tur boso mai saka potret, boso mai publika, boso mai hasi kiko boso kai laga pueblo wak, paso awe nos ni nadi skonde mas. E forma di traha trei dos muraya, kuater muraya, kaminda bo ta umiña hende mester kaba den e pais aki. El a kuminsá a base di esaki, un proses verbal traha dor di un supuesto departamento di BCI, Bureau Criminele Inteligensi, di polis, ta kinan, Min kita min pone un par di cos cu bos ta waje scrap pa nomber di otro hende, mi ta kere min tin nada di laga publica nomber di un otro hende derden den e caso aki cu ta hendenan cu no tin nada di haber of cu por ta nan mesmo si defende nan curpa. E acusacionnan ta basa ariba reto. Riba shisheria. Ariba loke nan a tende. Anto ki den mes ta bisa anto na final boso telesele e proces verbal ta caba anto mi ta si tele sorry mi wou arregla sin e nan imagina bo ke ta caba e rapport anto e mesun hende nan ta skibi den jere tambe ku bo no por tuma nada. Cu ta den e rapport aki of den e e Wak Rasim so mi ta lese textualmente bos ta wak e data bos por por lese e. De inhoud van des pro proces verbal, Karo bon ta shete of ta och ocho proces verbal tin benana, de inhoud van des proces verbal is niet bestemd om als bewijs te dienen in enige strafzaak. Ke men bo ta traha. Raport, riba redo, riba loke nan a konta bo, informant, etsetera, etsetera, pero tende, esaki un por wòrdu usa komo prueba nunka minda. Anto kiko ta loke a wòrdu poni? Shete konan, ocho konan ka wòrdu poni. Uno, ku op Aruba wòrdu gefraudeerd met bouwgrond dat in erfpacht wòrdu uitgegeven en minister Oduber speelt hierbij een rol. Een groep Venezolaanse investeerders,

Camila Kok, Maar, zijn al vaker samen gezien geweest, kuna a wami kun hende, vaak anto ku e bemiddel, e persona aki ta bemiddeld pa grondgiften tussen Otmar en partij di op grond wela, etc. Etc. Etc. Mi ta pone pa bo stoel lesa aki nana i finalmente ta papia di ku ami lo ta outa tin un otro mas op Aruba circuleerde momenteel documento ku na dos mil Desnove noventa i ocho, na dos mil kuater i dos mil dieseis, kende hasta den oposishon mas haña, hasta den mitat den parlamento, oposishon mas haña tereno i mas bende nan. I ku na dos mil dieseis, ku nunka mi bida mi haña un tereno bo, ku ta haña mas haña tereno ku ta haña mas bende, shor. I asina ta keda bai, ocho na total. Sa kitanan? Mi ta pone pa bos tur wak e awe i bos por les'é. Bo ke sa algu? Tres aña y cuatro luna di investigacion, bintitres dia será na kie, dos aña y mei wardando pa wak kico nan ta bay impisá. Esaki ta caso, no? Esaki ta caso Flamingo. Esaki ta lo pa cual nan a pidi e shete cu nan, cu mi a laba placa, cu mi cu mi a enrequece mi mes, cu mi tabata traha den gruponan organisa criminal, cu cu cu cu mi a wordo om om gekocht y nan a nan a nan a cumpra mi. Sho nan. Ni un pregunta a wordo haci di ningun di e redo y shisharianan aki na Otmar lugar. Tur interrogacion mi ta tin mi abogado wani, tur, cada minuut. Nan no a puntra mi ni un pregunta, mi ta wak cara nan tur ta wami spanta mana estraño, ni un. Te awe, despues cu masada y cera, e investigacion a cera y te awe no tin nada. pero nada di loke Flamingo zak ta ota ta. Saki ta ota Flamingo zak. Nada mas. Ora nan a detené mi, kuma a bai den e verzekering p'e promé dies dianan, nan a kumesa puntra mi ariba spookambtenaar. Ku a buncho nan? E storia di Marisol. Nos ta yega na dje poko poko. Ke la bai starten. Prome ku tin investigashon ya e ta den parlamento, e ta outa zwai, e la hasi propaganda, su kampaña a start. Kampaña di kiko? Kampaña di odio i bengansa kontra Otmar Duber ku ta lider di por, ku e partido por a kita konfiansa di Marisol na yüni di aña dos mil binti pa bah'é komo minister. Ku mi ta imaginá mi lo ta un bèrgwensa p'e i despues mi ta wene pa bini tambe riba esei. So tin hopi koe papia di pakiko e ta e Marisol awor baha. Presente kaso y mi motibo awor pasobra mi ta politico mi ni ku bai den e direccion awor tin aña. Marisol ta entrega un keho e ora mi ta haya sa y ora nos ta haya sa ora nos a bai corte despues dies dia dies dia sera cu nan ta cuntra mi nada dies dia sera nan cuntra mi nada riba tur loke malesta ta pacoso di bci cu e motibo pakiko nan nan nan nan na compara mi cu cu Chapo Guzman. Mi ta bai gerecht den eerste aanleg fecha di dje binti di mei binti binti dos. So m'a bai dia dies na Serami, dia di binti binti mei nan a pidi pa Belen cu djeseis dia. Nos a bai corta e tempo ei. Cua kico hues a duna e sute sentencia ora bos tur ta corre cu nan laga mi bai e tempo ei? De rechtercommissaris stelt voorop dat het hem bij bestudering van het dossier volstrekt niet duidelijk werd

Den splika e ora ei ta pakiko ba detenémi? Pakiko ba arestami? Anto su palabranan tabata tende e koki ta totalmente onbepaldheid i vagheid. Nada. E bo weta nada, bo no tin nada. E ta sigui bista despues. Den su sentensia mi ta duna e pa boso tur por tene el. De rechtercommissaris oordeel dat nog uit de procesverbal van verdenkingen,

tur e akusashonnan ku nan a haya supuestamente di nan di nan di nan di nan informantnan i boso tur sa ku durante mi karera polítiko ta kantidat di hende a ataká kantidat di polítiko a ataká mi kantidat di hende a inventá tur sort di storia ku awe mi ta imaginá mi tres aña ku mi ta den politik mas tu hende por realisá ku ta storia tur e kònde ki ta outatá. Periodistanan ku ta karga storianan hiba na pueblo, polítikonan ku lo ta karga storia hiba na pueblo, kore bai Ministerio Públiko, usa Ministerio Públiko polítikamente pa tur sort. Ami bai Ministerio Públiko nunka di mi bida pa yanta gau kea kontra niun hende, kontra niun hende. I mas laat mi por bin riba dje ta mi bèk. Hues ta bisa e ora, Laga señor Oduber sali di inmediatamente. Por último e ta bisa, Derechtercommissaris constateert, dat zich met de betrekking tot de uitgifte van erfpagronden uitsluitend BCI-informatie in het versterkte dossier bevindt en dat deze informatie op geen enkele wijze wordt gestaf door bewijsmiddelen. E redo, e shusheriya cu Polis, cu Recherche, cu ken a pone riba papel, Huez ta bisa no tin niun caminda cu tin un prueba. Mi cor a bon show, mi ta bolbe ripiti, no a punta mi niun pregunta, dies dia sera, no a bay riba. Amtenar, Ante amtenar tambe hues ta bisa tende basá riba nada. Nan a laga mi bai. Nan a bai despues di un par di dia, Ministerio Públiko a bai hoog beroep, a bai hof, nan a bisa no pa tende nos tin un nos tin un akusashon ki nan di Marisol, e ora nan sa ya sa e doshei, e ora nan sa e doshei, kua Rotma ta será, persiguí mi sa kuantu tempu, binti dies dia será, kaba e ora i niun doshei di nada. Konjo di bo riba fantasma di nan parti ta persigino. I ora nos a bin haya proseso pa un dje proseso bala di Marisol Lopez Strong mi ta pone firma dor di Marisol Lopez Strong kinan final su firmenan mi ta kere ta rekonosé tambe mi pone serka p'e powak esaki ta loke el a deklará. Mentira tras di mentira. Pero i ora nos tabata sa te ora nos haya sa pa prome bia ku Marisol tabata tin un angefta kontra mi. Ante angefta awor a si dia binti kuatro di yuli binti binti. Shonan a drenta mi kas bintikuater di yüni, pero un luna despues un minister frustrá, un minister humiyá, un minister ku bèrgwensa grandi pasobra su partido no ta un por a suporte mas, no ta bèk'e òf mas, bèk'e òf mas den parlamento a disdi. na seis luna despues ke tata minister. Ok, seis luna despues ke ta minister. Despues ke la wine and dine, tur kos tata bon. Te ora nos a bahia na juni, el a bai entrega un keho. Ante esaki, Ministerio Públiko a karga, a gara. Esaki nan a gara, anto yoda nan a kuminsa puntra mi riba Spoke Ambtenaar i algun tereno, no komersial. Te awe mi wòrdu puntra, e investigashon a kaba, niun tereno komersial. Nada.

Antes la caba na dos dos acusacion. Nan ta bisa no, di shete nan nan laga e cai caba y bisa cu tawo ta oplichting cu omkoping. Guarda cuaki huez ta bisa di omkoping be. Te, esaki te. Anto no uno, cantidad di acusacion di Marisol como shete, nan a laga seis cai y nan a bay riba un smoke, smoke awo, spoke ambtenaar. Sa e ta unico cos nan a bay riba dje. Den corte oren. Pa mi mustra boso con e hende ki ta traha, ta bin cu un carta e ora ey pa prome biaha. Practicamente dos dia prome cu corte na dia di corte pa nan por cera mi bek di Erstegen, Recherche sta Samenwerkingsteamshonen. Cu nos ta kere cu Spooks con organisacion, of mi ta kere, mi ta spera y mi ta keda kere, pero mi ta convencé, pasobra no ta pone nomber mes, pero mi ta convencé cu agent J526, whoever e ta na Hulanda ya, Pasobra mi nòmber, nan ta pone nòmber. Aki sí nan ta pone di, di tur. Despensá mi dje chòmbòngnan rubiano, esei sí ta pone nòmbernan. Pero nan tur ta agent de, de vijftien zesentwintig, e otro ta twintig zesendertig, ta nùmber. Anto nan ta bisa ta nan presidente a korte, nan ta presente poné kinan pa boso lesé, ku nan ta konsiderá e informashon ku nan a haña aki, anto ta un kos nobo den e kaso, pasobra. M'a duna un tereno di kas na un hende, na un famia di e mesun doñonan di e hotel na airport. A dosiendo di persona ke haye ato ku a m'a duna e tereno pa nan ha traha e hotel i m'a duna nan permiso pa traha e hotel komo minister tambe i pasobra nan ta kampañadó òf nan ta sponsor di mi. No ku unakuantu no a duna plata ni a i no t'esei ta e kaso. E kaso ta pasobra un hende Cu lo ta nan famia, ta bisa cu den ai un vrouw uit dezelfde familie, Venezolaanse familie. Sho nan, e persona ta haya, anto den corte, mi abogado cu mi, nos bay censo, nos mester a yama hende, nos mester bay haci trabou di investiga pa mustra cu e doñonan di e hotel ta Venezolano y e persona cu haya teren ta Colombiano.

ku Otmar a dun'é tereno na dos mil diesinku. Anto bo sa kipa ta mas tristu? No solamente mi no ta ta menester, pero e tereno ta un tereno eigendom. Kumpra nan a kumpr'é. E no ta ni di gobièrnu. Anto pa bo hint'é den un dokumento ku bo ta presentá na korte pa será un tiki ma su no tin nada. Para bon, nada di e ocho puntonan di Flamingo, nada di e kos. Awor nan a bai ku ku cu un famia di esun di haya, sorry, mi ta menshoná e nòmber, mi no kèr a menshoné, di di pertuensa ku ta haya ta hotèl. Ta famia dje esun ki ka haya un terren. Anto ku Ama duna nan permiso di hotel. Shon, mi no tabata ni, bo sta ta kòrda dos mil dieseis, mas ta bandoná avp. Mi no tabata forma parti di avp mas. I si mi tabata forma parti di avp mes, mi no tabata minister di Volksgezondheid, minister di Volksgezondheid ta esun ku ta duna permiso di hotel. Ke ben sinku mentira riba un papel, riba un vel. Ora mi abogado a presentá tur e kona aki, hues a drei puntre fiskal, fiskal di, a no, mi ta bin bèk riba dje despues pasobra mi no por kontestá. Nan a dunami e papel di. Antehoor e nan a bisa, No, mester sera señor Oduber bek, pasobra nos tin hopi testigo pa skucha ainda den e kaso aki. Shon nan? Nan a pidi dieseis dia, hues di ku nan, No, boso ta ya ocho dia pa meneer Oduber bai kontestá boso preguntanan ku ainda boso lo tin supuestamente riba e kaso. Nuebe di yüni, beschikking di hof. Tene ki hof ta bisa, Faraon, nan a bai riba do, Faraon, shete akusashon.

Full Caso Flamingo, cu a cuminsa a cambia den un caso di rabia di Marisol. Nada mas, sa y t'e. Caso Flamingo awe to, to, tur e, e BCE y tur loke cuminsa riba dje cu miyon na Panama, ta, ta logico toch? Si mi tin un cuenta na Panama, bo ta wit'e toch? Bo ta haya riba mi nomber toch? Si mi tin un cuenta na Merca ca haya placa di China, bo ta haya toch? Tur rato bo ta yama, bo ta pidi FBI, bo ta pidi ken, tur, tur, tur bo, nan mes a realisa, nan mes a realisa.

Tur aksashonnan ki kuater di nan ta bisa ku ta Benesolanonan tok a ta haña anto ku nan a paga mi i nan a paga mi yu i nan a paga otro hende. Otmar Oduber no a duna ni un Benesolano un tereno èfwag durante dos añanan ei. Ni un! Ku ora pa shete e manera nan ta akusá mi. Ke bendo ku ashò? No, nan a bruta den shete, den sinku, ta kuater, ta dos, ta tres. No, no, no! Ni un! Ke men bo ta bai dep. A ta pensa ei nan no a puntrá mi niun pregunta riba e kosashonnan akí? Ta pensa ei nan no a entrega. Niun pregunta den mi. I mi ta bai lese un bek riba atrobe pa boso. Ni un pregunta, Shoney. Anto ba bai ful riba Marisol. Marisol su akoshon kende pa denta mi kas riba un binti kuatro di yüni. Anto awo henter esakt di Flamingo a bira. Un akusashon di binti kuater di juli, kemena drenta un luna promé, adelantá riba e ora riba e. Make no sense. Marisol su akusashon. Ora nos a haya sa tur e dokumentunan aki m'a sali, despues ku ta kòrda bo nan a pidi dieseis dia, nan a haya ocho dia, i den e ocho dia, E a resulta cu nan a interroga mi un dia riba un diasabra, dos ora, nada nobo, pasobra bo no a bisa tin yen di Testigonan pa scucha. Un dia, riba un diasabra, dos ora. Djei nan a bisa Hues, no, pa nan ta cla ainda pasobra tin Covid. Cu nan tin hopi hende cu Covid, nan mester ocho dia mas. Hues duna nan ocho dia mas. Den ocho dianan ei, nan no a interroga mi ni un bia.

Nan son pone pa bisa ku bisa di deklarashon N ta keda N ta keda ta bon pa lesa kiko ku e sa bisa keda Ta e buska un bes mi mi tene keda pero ku en todo kaso hues ta bisa ku tende a no awo mi ta bini debe debe esun di plaka e ta bini Marisol bek pasobra mi ke desvia Marisol ta entrega un keho ora maya sa keda keho masali. Nos a entrega un kere kontra Marisol di biaha. Paso ta mentirosa. Paso Marisol ta un gañadó. Marisol ta un muhé ka manipulá. Disna pensá, mi ta papia asina normalmente. Ta un señora ban poné asina, paso ta parlamentaria ta laga mi tene respet. Ka manipulá, no un biaha, hopi biaha. I aki el a bol'é gaña. I pa un prueba. Un. Taki ta ful un doshé ku mi a entregá. Ful un doshé ku mi a entregá, ku prueba. Esaki ta un WhatsApp di señora Marisol Lopez Tromp un dia despues a sketa otro minister. Teken nan, Marisol. Sta wak e? Marisol su WhatsApp. El a entrega un kego bisando na Julie ke n'sa di dos trahadó. Nunca nan bin traha. Anto e ta kere ku m'a licht òf pais Aruba. No hay informacion di nan. Ke e tin informacion di nan e n'sa ken nan ta en weita nan nunca. Julie, binti kuater, despues ku nos a bah'é ku a kita konfiansa den dje. Dia. Binti nuebe, binti ocho, es kinan, binti ocho di, di, di, te kinan, wak sòp, binti ocho di, di yüni. Januari, januari. Januari, sòri, januari, un dia despues ku el a bira minister, ha, e ta mand'é pa henda den su men ofisinchanan. Sa kiko hendanan di su ofisina duna mi? Meskos ku mi tin e-mailnan tambe, i asina mi tin dokumentonan di presensi, lei, si dje hendenan, kòntrat. Kòrda ku henda ke kana kòntrat normal, henda ke pa kana mina mensteraad. Nan tin un contract nan wòrdu pagá. Nan ta spiritu, un spiritu wòrdu pagá. Bo mester tin un contract, e contract nan wòrdu traha dor di DERHA. Nan wòrdu traha na buro manera ta wòrdu hasi bou di tur e otro gobièrnunan. Nò, DERHA a traha contract nan, nan a kana e kaminda normal di tur hende. Minister Marisol Lopez-Tromp ku na yüni, na yüli bintikuatro a bisa ku e ensachi hendenan aki, yaniuari bintiuocho ta ha, ta manda un wòtsòp, e ta pidi number i telefòn di tur hende. Nan m'a kita e nòmbernan pasobra nan tin nada di hinka nan nòmber kita tur aki. I manda nan nòmber. Tanto e persona ta manda minister nomber, minister bisa moro, hopi danki. Lo a risibi tur informashon. Na yanüari kaba djigi nan. El a haña kontrakt, tin un email, tambe ki tras, pruebanan, tur kos ta ki tras tambe, tur kos nos a entregá komo keho, presensi leis, kòrda ku mi ta den bestuurs kantoor mò, pero Dios ta ku mi, ku mi tin sierto konan, presensi leis, di esnan ku ta traha ku mi, pastor tur djaluna, mitad di promé luna, mi ta ten reunion ku tur mi hendenan, hendenan ta firma. ku nan tabata tei. Pero nan por bai pa sus kantonan paña hopi mas prueba. Minister Marisol Lopez Storm tabata bon na altura di tur hende nan. Ku nan bin traha bou bo, bo sa dikon? Pasobra mi por pone shete testigu mañan. Shete, no un, no dos, shete testigu di hendenan ku personanan ku tabata yama. Rond dje minister bisa minister, Ki dia nos ta toma pa ke minister? Ki dia mi ta reuni ke minister? Ki dia mi ta esaki mi diguas pa minister? Ante minister nunka un reuni ku nan. No solamente ku nan, e minister nunka tau ta tin un staff vergadering. E no a topa durante shete aña ku su meu trahadonan ke el a tuma over di mi. El a reuni unikamente ku e management, e adviseurnan, pero nunka entende un personeelsvergadering, nunka. Shete, she, bo bisa muhé ta shete luna menester anto bo no ta topa ku tur bo trahadónan riba un dia? Ante personanan ku prueba ke den, Tesigunan ku mi tin ta yama i bisa menester mi ke papia ku bo. Kon a para ki ki opdracht ku dunami tin yo si traha. Por ken ta Marisol? E mesun persona, so awe ami mi ntende prensa, Ta pos mes haci diki mas investigacion tambe. Ami sey bay investiga. Tene mas siña hopi den di bay investiga den e ultimo añanan aki. Ken ta Marisol? E mesun persona cu a entrega un otro keha falso contra Chris Dammers. Bos ta cora caso di Chris Dammers, na? Cu el trae otro manera den manera di un circo den Parlamento, na keda da al otro cu minister parlamentario Marisol bay entrega un keho contra Chris Dammers. El a gaña. El a worde castiga e tempo. Ken sa? Boso sa? La ora castigá den un pal zeten. Tong zeten, sorry. Pal zeten. Den un tong zeten. El a wòrdu kastigá ku but, geldboete. El a wòrdu kastigá ku dos aña largu. El no tabata tin mag di haya su mes den ningun problema. Si el a haya su mes den e tempu ei, den e kopa, lo mai bai riba esei. Dos aña, voorwaardelijk. Temporada haya su mes, no hay problema. El a gaña tempu ei. Binnen tres dames a sa liber. y Marisol a worde condena pasobra el a gaña. Pero no ta esey solo el a gaña. Bos tur ta cora cu ora tur e coki tabata hunga su mes, Minister Dangie Oduber, mi colega e tempo ey, a declara cierto momento, ami no ta sinta den Ministerraad mas cu Marisol Lopez Strong, tan ten getey. So prome, prome ta por tabata contra Minister Marisol. Cu nos argumentonan, pero entau ta un problema di mep. Mep a bisa tempe, Evelyn, mes presidente, eh, nos tin cu hende den cas. El a bira un problema ora el a rek mep tambe bien den. Paso dicon? Paso atrobe Marisol a bay gaña e tempo ey, paso entau a tin confiansa mas si parlamentarionan dan poco di mep. Anto el a bay gobernador, bay gaña na gobernador, Ku Minister Dangio de Berra haya plaka bou mesa pa yuda ku tereno. Muhe ki ta un gañadó patalógiko. Rabia. I mi ta sa ke kona awe pa mustra ku loke ta un lugá. Mes koke el a bai gaña na Melanza Shersh, mes koke el a gaña kontra Chris Dauma se tempu ei, mes kos ke el a bai gaña na Gobernador, ta daña nòmber. di minister Dani Oduber cu nunca un coge un paso pasobra ta berdad. Persoon ni haya tereno tampoco cu a worde menciona. Mi sa ken ta e lo worde menciona tambe. Y e no a worde menciona no unicamente na minister Dani Oduber, e a worde menciona na minister president tambe, señora Evelyn Wever Croes. Pasobra esey ta Marisol su style e tempo ey. Di rabia, di odio, bay gaña riba tur hende. Tres mentira. tres mentira di un persona ku tabata kargo un funshon di parlamentario i minister den den e sirkulo hudisial. P'esei nos a entregá un keho kontra dje i p'esei e keho ta den. Kiko a pasa e ora? Nan a entregá e keho, manera ku a bisa boso, bintitres dia será. Ultimo djezesei santa ata djezkuatro. Asi, kida es un pedaso. E djezeseis dia na kuminsar a será un dia pa dos ora, ma wou a puntra algun pregunta i no tin nada mas. Ma bai korte na novèmber, manera mi muster boso na kuminsamentu, punta kon a para shon. Bos tin mi na wèrk'i, bos tin mi kabá. Y mi ta mene caba. Personalmente, boso conoce mi carácter. Mi carácter no ta carácter di dobla, cay. Mi ta kibra. Mi ta dobla, pero mi no ta kibra. Pero den e caso aki, nan a cuminsa kibra mi financieramente, economicamente, daña mi negocionan, perhudica mi negocionan dramaticamente. Yen tu secreto mi ta kere pa ñuhende awor aki nan. Y p'esey mi ta sali awe afo. Kiko a sosodé? Nan a yama mi na desèmber, kòrda, promé ku desèmber, sí, nan a yama mi na desèmber, i oren niun pregunta mas seu maisol. I oren nan a bin puntra mi riba un kantidat di kos ku si un hende a haña un trabou na dep pasobra e ta kasá ku un hende ku ta un amigu di bo. Ta bèrdad ku e ta bo amigu? Niun, sí, e ta amigu, pero e persona ei no ta ruman dje p'e, si onen ta kasá kuné? Unda bo sa informashon ei? Ei un kantidat di kos ku N ta. Kuadra mi pia, mi ta bisa, mi abogadonan tin tabanan mi aki, no ta un, no ta dos, numeroso okashon e tabata ku bisa nan tende, mi ke pone atashon, e ta bisa nan, mi ke pone un anotashon einan ku bos ta mal purbando di bruha mi kliente, ta tin un kaso ku nan a duna un señora den mi whatsap skibi, minister please yuda mi ku un tereno pasobra mi no por haya un lening, señora ta manda mi, ta bon, mi tin e meu number. Sinku nuebe tres kuater kuater nuebe un, binti shete haña largu. Mi mi ta bisa e kinan paso, binti shete. Mi ta mane politikonan ku ta kambia dos tres telefon, sali, no, ami ta di dia mi a bira parlamentario na aña dos mil un te awe Otmar Robert tin e meu number di telefon, te awe. I te awe hende ta yama mi, te awe nan ta pidi mi fabor, te awe nan ta pidi mi pa yuda nan, te awe mi ta skibi karta pa nan, te awe mi ta yuda te kaminda ku mi por paso mi no ta den politik mas. Pero mi kambia number mi hasi nada, meu number ta keda. I. E ora ei e ta. E ta e kaso, son e kaso ku di Lansing su su mucha danki pa e. Sí, eh, danki, eh, un señor ta mandá mi sa mi danki, pa, pa, mi ta emocioná, ta shonando, pasobra mi ta hiko que asina ridículo. Ku mi mester a pasa kaba ku mi pèrdè, pèrdiendo tu ko. I enta Otmar, no, gasolin station di Otmar, ku ken ta di bo sto konta tres story amigo do di no, nada di sesenta bèrdat. Mas tin un negoshi aki pariba aki bochinchi. That's it. Nan ta kabando kuné tambe. Anto pa pasobra nan awo ora no tin nada mas, no tin tur e BCI, no tin Marisol, awo ta no paso un señor a manda bisa mi please yude ku un tereno pasobra e bo haya lei mi. Anto nan a koyo un potrèt. Bo a bisa nan bo sa, si e persona no tin lei nen e bo a e trena so ama bin ku e maneho ku te dia di awe ku nos ta sinta awe binti i seis di yaniwari binti binti i tres ta mi maneho ke tu bai ta traha na na det ke tu bai anto ama bin te maneho ku bo ta yu tereno unikamente si bo tin un hipotek akta ku ta pasa huntu ku e tereno pa nos evita ku nos ta duna tereno di pueblo anto hende ta keda ku nan despues ta bende nan òf no ta ke dies aña para òf e kas ta bai valuá los nos ta pèrdè tereno. E mester a cumpli. Nan di cu mi abuel, Ate aki nan a mustra un portret di señor Reyes cu tene nos via notaris, un portret di notaris riba Facebook y un portret cu e señora su fundation a ta. Dico nan, Bo sa, si el a haye ta pasobra el a cumpli cu tur cos. Mi abogado ta cay riba dje y di, Wak rato nan mi wak e portretnan bon, so mi wak, bo mester a bota den e atencion. Wak e portretnan, shownan, portretnan ta portret na notaris, acta, kila pasa na binti binti y un. Ante e World Sop keda manda mi ta na dos mil dies nuebe, prome kuma baha ku minister. Pero kon lo ta purba hinka bo den barika di otro? Ante potrè di e fundeshi ta di final binti binti binti i un tambe. Tin mende pot, ante ora mi abogado hala anteshon, ah no sorry e ta un fout di nos, pasobra nos ta pone anotash anotashon. I asin e trucos ta bai. Pasobra no ta tin nada mas. No ta tin nada mas pa buska, shonante. Ku si un hende a haña un trabou na Selimar, ku si un hende a haña un tra. E ridicules di mas grandi. Nan a dura un dia completo ta interroga mi con mi ta nombra hendenan den mi bureau. Paso esey ta muestra cu no ta nos rubianonan, nos muchanan di tera ki nan ta haci investigacion ki y paso nan sa ta macambanan y hulandesnan ta esnan ta trae pregunta. Un dia nan a keda con mi abogado riba pero pero e hendenan cu bo a nombra supuesto spokesambtenan nan ta den vacatura. Ken ta awor den e posishon ei promé? Mi ta splika nan tende, Aruba no ta manera Hulanda. Hulanda bo tin un formatsi plat seka kada minister. Ke bende un preshon ke minister bin ku su hende bai ku su hende. Einan bo ta, hendenan ta amtenar, nan ta traha nan ta den un formatsi plat. Anto einan bo tin vakatura, un hende ta bai, bo tin ku un otro. Na Aruba no. Na Aruba durante e ultimo trinta i seis aña nan mi kasa desde ku nos tin stats aparte, kada minister el a sosodé bo Henny, bo Nel, bo bo bo bo Mike, awor aki bo Evelyn, keto bai ta pasa te awe. Te minister ta nombra ken ke kè den e posishon. Si e ke pone sinku sekretario, dos konsehero òf e ke pone dies konsehero i dos sekretario ta su asuntu. I bo ta nombra ken ku bo kè, bo ta nombra bo hendenan di konfia. Un dia kompleto ta purba splika e hendenan aki ku na Aruba nos no tine. Djei nan a kuminsá tu kaminda den preguntanan pagd regta. Pagd ta na Hulanda, shonnan. Bo kip sabi un rubiano ku ta interogá un sa ku na Aruba ta erfpag? Nos nos ku Kòrsou tin úniko dos islanan den mundu i den Reino sigur ku tin erfpag. Ni na Hulanda. Na Hulanda bo tin pag grònde. Djis pa mustra boso un tiki di loke mi ke ilustrá. Por último, ora

Ba sere òmber binti tres dia. Bon por ntre mi un pregunta ku si el a wòrdu òmkope òf si e tin plaka òf kiko e plaka ta. Nada. Hues a ordená nan duna e òmber su plaka, duna òt mas plaka mañan. I bèrdat den binti kuatro ora, anto wak kiko den binti kuatro ora, teken nan? Las tòk teruggaven, oké, di di in beslag genomen voorwerpen. Ministerio Públiko òf ja, Fiskal. Paron, e ta bisa ku den kuater siman e ta bai vèhòr mi ainda riba e plaka. Shon ta di adjau, Nunka mas nan vèhò mi. Anto kiko e ta bisa? No, el a bisa den korte ku e tin e tin ku enterogá mi ainda riba riba e plaka, ku nan tuma den beslag di mi. Van Oordeel, esaki ta Fiskal. Van Epp, den nòmber di ofisier van Justitie, dat het belang van de strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van na te melden goederen aan rechthebbenden. No hues, nan ka tuma e beslag, no tin ningun motibo pa wante plaka mas na tribunal. Anto, binti kuater ora promé, bo a bisa hues ku bo ta bai interogá mi ainda, bo tin pregunta pa hasi mi ainda riba e plaka. Binticuatro ora Sherba ta bisa den long y tin un tin un mami ta duna bo plaka, bin buska bo plaka, mas ayeta mi por cierto. Anto asi esei nan si fout, pasobra nan a hera duna mi dollar bra Florinha ta ta e bedrag e tempo ei. Anto nan a kere bai hiba un otro corte, nan a bisa tende no, ten yinga na Aruba Florin ta menos ku dollar. Nan a mi Florin boso bai regla boso fout ku boso a hasi. Sho nan esaki ta Flamingo awe. Anto mi ta kere ta awe ta mas ku fair. Mi sa ki ta bai pasa. E kaso no a kaba. Mi ta bisando ku mi ta. Mi ta inosente, mi ta bisando ku el a kaba. Pasobra ku poder di Dios, awo ku manera nan mes a bisa e kaso mester a wòrdu terminá pa loke ta trata investigashon, nan tin ku bai tuma un desishon. Anto laga pueblo mes ta e hues, ta e hues. di cu si bo por trata un hende di e forma aki. Nunca mas sali afo. Nunca mi mi papia cu anda pasobra di e mi papia mi ta papia cu papel den mi man. No ta fair. No tin husticia aki. E humiacion cu mi a pasa caba. Ora pariba ya nan ta drenta cu racia kitabo su nu, su nu! Como ex mandatario mandabo den jockey. Riba un plenchi dje rosó di madugá, un or di madugá ku tur otro preso. Humiashon no pa mi, humiashon pa tur hende. Pero ora bo tin ku pas'é pasobra bo anto no tin nada, anto pasobra bai trei un un akusashon falso di un gañadó, manera Marisol López Storm ta gaña hustisia mas biaha kaba, a gaña institutonan grandi di Aruba na mas okashon kaba, anto e ora di mi ta ha'i ku mi di ku sali afó manera mi a sali afó awe. Pa e honor. Di mi mama ku mi tata na promé lugá. A kria mi, despues ku nan a kria mi dos rumannan, komo hendenan desente. Durante mi karera polítiko hopi hende a ataká mi, hopi hende a bai entregá keho, hopi hende a yama Otmar pa tur sort di korupto, pero niun por a prueba i te awe niun hende ta prueba tampoko pasobra no tin nada di prueba. Pasobra Otmar tabata un hòmber ku tabata tin un palabra i mi tabata hasié i mi ta kumpli kuné tambe. I ta p'esei a wak tur e proyektonan, ta wak tur e trabounan ku a wou laga atras. I nan tabata por ku esei. Anto e ta bira personlik. E mensahe djawe ta, Polítikonan no por sigui usa nos instrumentonan legal pa bengansanan polítiko, pa persekushonnan polítiko. E kos mester kaba. I e daño ku nan a hasi na mi, ta hasiendo na ami. Keto bai tur dia. Mi no ta un hende ku a kohe mi kaminda djaki bai. ma keda aki. Mi bai toey mi sa bai biba na Colombia cu etc. Ma ojalá mi por bai toey mañan. Asina e coge carro mi ta bai. Pa mi tin paz y tranquilidad. Cu ta aki mi a keda. Ora ta tin pandemia cu toey ta kita hende fe trabao, wak pa riba e nan. Bochinchi a wordo lanta den pandemia pa duna mas di shen hende trabao. Exitoso. Inverti aki cu mi placa. No, no, laba placa. Hasta banco, Aruba Bank, they don't understand. Kere mi ku no. Paso si bo ta kere bo ta un instituto ku por huzga un hende prome ku hues a huzg'e, sera mi kuenta of keda sin habi un kuenta ku mi mester a bai korte, Shonan, no ta koe joke. Te awe mi tin mas di sesenta mil florin gastá na abogado djis den kaso di Aruba Bank. Sesenta mil florin! Pa por tin un kuent di banko habrí pasobra mi a gana nan den korte tambe. I ta lógiko. Anto oye tempu ei pa mustra kiko e koe ke a perhudiká ta pasobra tabatin akusashonnan ku lo tin labamentu di plaka, enrikesimentu, ke mentu a hende tin miedu. Nos ta bai akto kort marko i awor ta resultá. dos spoke ambtenaar oplichting tur otro kos nan la kai dilanti hues dilanti kort ken tin paga mi bek e sesenta mil florin ei ki ora aruba beng ta bai duna mi honor bek mi dignidad bek binti y shete aña ta beng ku nan tur mi hipotec di mi kas tur e auto nan ku nan a gana un cantidad di placa binti y shete aña largo y atrobe no ta aruba beng. E ta p'e sistema di banku na Aruba, pasobra e ta inkluí otro bankunan tambe. E ta inkluí Banku Sentral su rigistrishonnan. E ta inkluí ku bo no por perhudiká yunan di tera pa tin un kuent di banku. Bo sa kuantu hende tur dia ta yamá mi ke ta bai? Pasobra nan ta perhudiká nan hendenan drechi, hendenan ku ke tin un komèrsio, ku ke tin un negoshi drechi ki nan na Aruba. Ken ta bai rekompensá? pa tur esaki. Mi ta bisa ainda pasobra mi wòrdu deklará liber ainda. Pero mi ta kere ora bo tin un tiki common sense. Tur dia mi ta punta mi abogá pasobra tin bia abo ta bisa bo sa bo ta bo meta pèrdida ta ta bisa pero Vito abo bisa mi tin algu unda nos tin ku defendé plat mar mi ta bai laga e papia un ratu dam un beki pa bo bo bo mi no sa pasobra no tin kaminda di defendé pasobra no tin niun prueba tur kos ta basá riba redu ku shisheria. No tin un kaminda ku nan a presentá un wòtsòp di mi, un kombersashon di mi, un tèp, i kòrda bo a bisa ki shon a kaba. Pero niun kaminda ku mi a pidi un plaka òf mi a insinuá di bende un rifa òf ku lo por tin algu un hende a bisa mi, ey, bo a lembra Primitivo, Dani bi ta bandá bo plaka. Na, nada, nada. Nan no ni puntrá mi riba e plaka ku nan a tuma den Boslash. Ta fair. Pa bo kaba ku un hende asina ki ka traha bintisiete aña p'e pais ki, bo por ta kontra mi, bo por ta avp, bo por ta tapor, bo por ta mep, pero mi ta rubiano. Mescor ku nos tur den e sala aki, mi ta biba riba Pidebaran aki, m'a keda biba riba Pidebaran aki. Na final di dia, nos mester respetá nos mesun hendenan pa nan por respetá nos. I esaki ta e mensahe ku mi ta manda pa Den Haag. No por t'asina. No por ta asina, Ashonan, ku un eks vise premiei. I ken ku ta? Mané, m'a bisa tur esanan ku ta di den kier ku mi tata kompartí ku nan. Bo mester wòrdu tratá mané hende i ver. I bo no por wòrdu kastigá promé ku tin un huisio. Awor aki mi ta bai warda e rueda di prensa aki por bai dos banda. Lansa shash ku disdi i arest'é i whoever i Ministerio Públiko a no awo nos ti baha ku shete kabra riba riba riba Oudberg òf nan ta bai realisá ku n'tin nada. Ba kohe un olifante na binti binti tir'é riba mi skouder, bo mé a bah'é, ba purba tira un pushi pretu ku su mentiranan kela bai entregá, I na ultimo e push preto tampoco un funciona, anto yora bo a habri un par informinga wak wak ta pike, unda bo por unda bo por haya riba algo, riba un tereno di casa of riba un hende ka entra bou nan forma cu su derechonan el a haya el. E gou ki tin cu caba pa mi tawata importante pa comunidad di Aruba y manera como a bisa un rato pasa mi mama, mi tata, mi ruman cu ta na bida, mi ruman defunto cu esunnan cu conocenan mi sa. ku e ta mi role model, m'a kana kuné den mi kurason, den mi trayekto komo polítiko, na mi kuater yunan ku ta wòrdu buli, ku ta wòrdu tirá dor di nan amistatnan manera un kos, bo tata ta kriminal, abo su dame ta kriminal, ta para pa mi yunan. Cu un periodista a bisa con un tata por cera su yu. Nunca e no lo por haya contesta pasobra e no tin yu. E no a traha yu. Nunca e por ta. Ora bo ta tata bo sa con bo ta para pa bo yu. Y nunca bo por tira e expresion ey cu un tata ta puru perhudica un yu. Y na tur mi amistadnan su a ka kere den mi, su a ka keda para bani mi, esonan cu a duda. ku na kaminda bin para bani mi, i esnan ku ainda ta duda. Otmar Dubera trapa e pais di ocho aña na e parlamento, dies aña komo minister, i no ku koe loku, traha ku echos. Awe nos tin un ata sui generis ku a wòrdu yamá banku. Asta personanan ku ta sinta na e gobièrnu awe. Nan a bisa di nan a pasa e lei bou avp ku nan ta kit'é dia despues ku nan drenta gobièrnu. Wèl awe te banku ei a skapa e pais aki. Bisa ki ku bo ke. Si nos no tabata un ata fuerte pará riba su pie manera ku e ta awe, Hamas i nunka e recuperashon cu nos ta bay ta awina ta gaba cu nos turismo ta asina posible. Yen ta bay conta jun politico, conta jun gobierno. E ta bay pa e realdat di trabao cu a wordo haci. I asina nos por keda menciona nan ta. Kila gente aki ta haci un pasapalabra. Piti bo kier agrega algo? Tita su es pregunta nan. Nan ta keda hopi di desde awo mirando. Otmar a duna un bon un bon resumen. Nos no tin, a si e parti legal, nos no tin mucho pa agrega. Lo mi ta kere lo ke si e lo ke mi a bisa di komienso, no por yama e kaso aki mas flamingo. E no ta flamingo. Dus esei mi ke geef mei ku boso komo prensa. Si e mester yega asina leu ku e kaso mester bai korte, e no ta kaso flamingo. E mester ègt otro nòmber. Ya, mi ta kere. Kaso Fishing Expedition. Si, ya. Òf desesperashon. Nos a komprendé ku e kaso a kuminsá en bèrdat a base di e BCI, labamento di plaka, p'esei el a haña, òf mester a bringa su kaso ku banko, pero despues a sali na kla ku nos mester a bringa pa haña sa kiko en realidat a sali di kiko tabata e kaso, anto yòrda despues nos haña sa ta ful ful den otro ángulo. Dus mi ta kere ku ya, probe. E ta un i no ta kaso Flamingo kuen el a kuminsá, esei mester hopi duidelijk pa hende komprondé esei. Uh, maar mi a eigenlijk breakdown e parti legal, dus mi nos hasi boskin preguntanan legal, Over di proceso, kiko lo ke pasa, kiko a pasa, esei mi lo por contesta, esei ta mas mas falsifica ke otro pregunta. Si, despues di tur loke a pasa cu tur loke nos ora bisa awe tardi di e pasonan cu Marisol a haci contra di ex minister Achmah, kiko ta bai ta e siguiente casonan awor kinan cu lo bin dilanti prome cu e sali liber? Oke, dus tin dos cos, dus tin e. Tin un denunsia ku Otmar Mey hasi kontra señora Marisol Lopes Trom. Esei e denunsia wòrdu hasi, e aangifte wòrdu hasi, awor ku ta na Ministerio Públiko disidí si nan ta pirsiguí señora Lopes Trom òf no. Esei ta lòs di e kaso penal ku kumisa wòrdu disidí tambe den e kaso di Otmar. Dus den e kaso di Otmar tambe ta ègèlik meskos, ta tin un aangifte di señora Marisol Lopes Trom. Investigashon ora hasi. Awor ki ku e investigashon a sera, e Landsrecherche ta manda e doshé pa Ministerio Públiko, anto Ministerio Públiko ta bai wak disidí riba méritonan di e doshé si tin rason òf si tin base, si tin basenan di echo i base legal pa kuminsá un kaso, dus pirsiguí Otmar òf. Do mi un kennis geven niet werden vormen. Mi bisa boso kiko a base di lo ke mi no so no so wak e dossier anto ja lo ke no sta no sta wak ku e aangifte no tin base legal te dus no sta dunabo un deklarashon ku nos no lo bai persigí. Dus esei ta dos diferente kos. Cu por bay tuma lugar awo. Ki dus enkel ke e loke loke Otmar ta spera tambe ta cu cu esaki dun dun claridad. Dus e no manera bisa e no ta ataca Ministerio Publico. Mi ta spera cu Ministerio Publico haya un ingeving pa comprende e wak. Nan a mustra lo contrario di loke boso ta sospecha. den su verhoornan, pero tambe den su aangifte. El a mustra, dus paso e, e aangifte di Mari, Marisol uh, Lopez Tronte e, ba, e base pa e investigashon eigenlijk. La bira. El a bira, si. Awoki ku su aangifte el a mustra ku a, no, dus no, no es iso, den su deklarashonnan el a mustra lo kontrario. I el a hasi un aangifte, mustra e aangifte ta falsu. Dus a base di esei, e speransa ta ku Ministerio Públiko bai den nan seno, diskutí i disidí pa duna Marukens ke e nivel revoke, pa no mester alargá e proseso aki siendo ku No tin base legal. Dado tin otro pregunta mi dado tin kico ta e relevancia den e entrada judicial di señor Oduber su cas na binti binti unda cu a bay cu documentonan y computernan etc. Pa cu e caso Flamingo. Ok wacht esaki ta e Flamingo ta tin. entrada hudicial. Pero e investigacion cu a sigui, dus no tin nada di haber eigenlijk cu e e entrada hudicial. Eigenlijk bo a bon e investigacion ta puro riba e aangifte y Otmar su WhatsApp. That's it. Door cu Otmar ta haci su culto cu WhatsApp, e den na bay sita busca anto bay pisca, ah, ey, kinan tin algo. Ah, ki nan tin algo. Sí, eh, querida. Dus e bloke a busca den e, e, e tres, e, dus e dos casnan y, no, tre, tre, tres casas. Tres casas. Nada. Y no, y no solamente lo que me bisa, lo que me declara había pasado también, día me busca mi, mi, mi, mi, mi, mi pertenencia, nan. Sí, sí. Día me busca mi pertenencia, nan. E tempo que aba me bisa boso cu ni un pregunta, ni un. Ma hai tu mi documento, nan, ma hai mi laptop, nan, back di mi yunan, di mi, mi celular, nan. Tur kos bek, ni un pregunta tin poi i awe investigashon a sera, supuestamente, ta despues di rueda di prensa djawe nan ke a be bek whatever, pero nan a bisa ku es en todo kaso ke nan ta ser'é tambe, ni un pregunta shon. Bo bo bo no por, bo no por akusá un hende di shete, akusashon di labamento di plaka kriminal, enrekesimentu, fraude, korupshon. Anto despues bo ta bisa dout gewoon, bisa no boso kiko mi ta bai riba un aangifte ku un marisol frustrá i yen di rabia a bai entregá konforme su mentiranan ku semper e tabata tin? E ta imposibel. So e ta e ta So los Tin un pregunta. Siman pasá ainda Minister President a deklará ku lo ta depolitisikando DPD. Pasobra el a menshona ku tur tres ministernan anterior ta sospechoso den kasonan penal, refiriendo tambe na Benny Sibwinger, Marisol Lopez-Tromp i Hugo Bosmar. Kiko ta Pak Mar su reakshon? E no ta ku sospechoso e na Rijber? No, esei ta mas triste. Pero, pa kuminsá mi ta mi mi si minister presidente a deklará esei, e sa algu mas ku mi anto, pasobra te ora kinan ta riba Spokamp ta narda nan ta ku mi, no tin un sospechoso, no tin un keho. Mi no tin niun kaso di sospecho kontra mi di bel. Todo kaso, si tin preguntanan ka wòrdu hasi pa loke ta mi beleid despues ora nan a kuminsá ku e fishing expedition. Wak, ban ban papia kla. Kon kon kon bo ta papia di di di depolitisá? Anto bo ta reuní tur siman ku e departamento ku e hefe pa duna instrukshon hende ku bis? Anto no por otro? Pasobra ta e menester. ta responsabel. Keme mi no sa si e señor Evelyn Reeve Cruz berdad a declara esaki abo ta bisando mi, pero e ta nonsense pa e declara esei. Tanten cu bo no privatisa, independisa e departamento ei, e por bay, e por bay den su mesun gobierno cu mi tabata hunto con e, ma laga e ley completamente cla pa haci cadaster, mesco cu nos haci cu ansa, mesco cu nos haci cu ata. pa independis'é, hal e ora bo ta hal'é fe polítika, pero bisa ku mi ta hal'é pasobra mi hin kende man di e direktor, ta bo ta keda politikamente responsabel, bo bo no depolitisá nada, ta bo ta tuma desishon, bo ta reuní, bo mester duna instrukshon, ta bo ta duna volmagt, si en kas ta duna volmagt mes, ta aba duna volmagt i abo ta keda personalmente responsabel. I e realidat ta nos tur sa. Mes president ta sigui reuni ku e hefi departamentunan, ketu bai ku Infrateam, ku dep, ku tur hende. Loke si mi ta kontentu i mi ta orguyoso, e direktor ku a manda nombra na dep ta e ketu bai. Ke mes yami ta bou investigashon, e direktor ta hami seta. Pasobra e direktor. Den shen por shento di kasonan, pesunko a konsehá mi kiko Ama firma. I si Minister Presidente ta kere i den su depolisashon e ta konsiderá ku lagando direktornan ta un bon move, ke men ta mi direktor a keda nan, ta mi beleid a keda einan te dia djawe. Mi konsehera prinsipal na mi buro, Di koordinador ku tabata atendé ku asuntunan di tereno a wòrdu nombrá dor di Minister President Awe, Evelyn Wever Croes, na dep komo waarnemend hoofd. Pues esei komo a baha. Mi hurista ta traha ku Minister Daniel de Bèt. Mi Chief of Staff. ta na kabes di un departamento awe di Minister Presidente. Ke men atrobe mi ta sumamente orguyoso no solamente di mi team y e hendenan ku mi a laga atras, pero e ta mustra tambe e transparencia y e como ta bisa e etica y e asun cartera, cual e nomber di cartera cu, de integridad. Ki mas integridat e por mustra si awe, binti i seis di yanüari, Fule Tim Diokmar ta keto bai den posishonnan klave ponido dor dje gobièrnu aki ta tur e departamentonan, inkluyendo dep. Ta bole ripití, direktor ku Aman nombra e tempu ei no pasó mi konosé señor Jaime Cruz, pero el a pasa su proseso kana via un openbare solisitatie, el a bira direktor, mi advisor prinsipal. Di mi oficina a wòrdu nombrá doji e gobièrnu aki ku ta sintá awe, Minis President Waarnemend Hoofd en anan ku minisumpa ta ta konsehá mi den mi burou a wòrdu nombrá Waarnemend Hoofd i asina e un kandidat di otro hendenan ka keda den e departamento. I mi beleid, mi beleid ku Amma a introdusí, no ta tin beleid promé ku mi. Promé ku mi ta tin beleid, free for all ta ta tin.

di hendenan di afó ku no konosé nos sistema akinan, ku no ta komprondé nos kultura, ku no sa kon nos sistema, mi ta duna bo poko ehèmpel awor di di di di formatie plaats seg un bureau di un minister ku no ta eksistí. Den e preguntanan hopi duidelijk mi ta wou ta por a konstatá, preguntanan ta wòrdu hasí dor di otro hende, anto nos yu di tera nan tin ku puntra ami, anto nan meta sintié e bèrgwensa, nan meta nan meta, ah, nos ta sintié komo nan tin e bèrgwensa pasobra. E hulandes ta den e otro kamber ta skuchandonan punta e pregunta. Anto na hulandes traha. Bo no ta bai traha pregunta na hulandes. Den bo kompiuter no bo ta puntra mi na papiamento òf bo ta fertale o hasi seña nan tin ku hasi. Mi ke durf bisa ku nos mester sigui kere den nos ministerio públiko. Nan mester zòrg pa ta obritivo, fer. Den tur kaso. Na Hulanda nan ta gara politiconan tur dia ta horta ta corupto bo no tende nan. Pero aki ta manera ora nan gara un na Aruba of na Sint Maarten of na Corsou of unda cu ta na Boneiro ta manera un co na gana un premio mayo. Nan ta bin ki bandanan bin busca poco strepi pa bay bek wak wak. Anto, esei ta kueshonabel. Pero mi ke keda bisa ku nos sistema hudisial ta unu bon. Nos mester bon hendenan den dje ku ta interpret'é lei bon i ku ta leve na manera ku el a wòrdu skribí den lei. Anto yori nos tin un Ministerio Públiko ku ta fuerte i hustu. Sesiun ta cu un hasta toa e ultimo ocho dia nan ta keda sera o nan a prolonge y pasobra cuminao ta den covid etc cu tog nunca mas nan a bin ni hasi ningun pregunta ta mustra tog cu nan tawata abusando di nan autoridad mirando nan por a pidi mas dia. Ami ta sinti cu nan a abusá di nan autoridad fi day one y mi ta bai splica bos dicon. Nan a poi mi yu sera, bo su ta cora. tres dia pa preshona mi. Paso ora el a tene sera un dia ku nan laga e bai, prome ku nan laga e bai, nan yama mi na ofisina di Lanse Shersh pa e bin buska un karta. Ora mi a buska e karta, a resulta ku ta un karta pa bisa mi ku aki dies dia, no mañan, no paweta awe, aki dies dia mi tin ku presenta na Lanse Shersh pa nan entroga mi i ku nan ta bai deteni mi, detene mi. Preshon. Ora nos a bai, nos a ekiboká. Ami, mi abogado, nos un bai e dia dies di yüni, mei, nos a bai dia tres, djaluna. Pasobra ami den mi ansha, mi yu será promé ku wikènt, danki Dios nan a laga e bai djabièrna. A pensa, No, si akaso ki ta un kaso di diabel grandi manera ku nan a pone, mi un kouku ta Chapo Guzman mi na di sera na Aruba kinan. Mi di, Lógiko ta hopi, òf e mi un dia dal bo sera, otro hendenan a ta gana riba kai, a na gana nan kas, kachó ku helikòpter ku tokó, ami no ta bisa mi bin aki dies dia. Nos a bai e djaluna ei, keriendo ku ta djaluna ei toka ami i mi abogada kiboká, nan di, Ki bo ta haskí nan ta dia tres, ocho siman bo tin ku bin? Nos di, Pero ban kuminsá, mi tin dos aña i piko ta wara ke nan kohe e bui, pon'é i ban kuminsá, pakiko bai wara te ocho siman? Nan di, Nò, nan tin plan, nan tin kio, kio, mi di ku nan mi yu ta. confirma la otro awe ta ricibi mi yo chikito ta ricibiendo diezhes do segun mi cos ina dico nan ban cabe anto mi ta wak sin mi portafo pa mi uso di cemento nan di no por no sorry nan di con mi bosa kico awel si ta diezhes do si ta ricibi awel ban hale pa desoe diezhes do no bo sta ke nos no ta hari ami mi tin gana di hari pero mi bo hari cho nan bo sta haci dolo con bo por tin era steiko Cuanto placa bay gasta den e investigacion aki durante tres aña mei? Cuanto placa bay? Anto pa bo bisa mi, no, bay, bay ricibimentu y bo yu no a bini, nos ta sa afspraak pa despues. Mi di una, no, mi ke caba e coki, ma keda sin bay. Mi no a wou mi usa ricibimentu, tambe ta un dolor cu mi tin, pero mi kier a caba cu e caso aki. Ke men, no, mi no ta kier, mi ta kier tin hopi cos cu no ta fair, hopi cos cu no a bay husto. Tin cu reorganisa, bo ta pensa? Definitivamente. Si cambia wet bo van straf wall. Cambia. Tende na Hulanda. Cu tin, cu tin, cu tin, cu ta cla cu, cu. Eternidad. Paso politiconan ke discuti, paso, paso, paso, paso nos ke wak prome si nos ta bay te ley aki, nos ke tira tucu huntu pa un presiona otro si nos ta pasa esun di, di, di, di matrimonio pareo of si nos ta haci esaki of si, anto un ta, un ta menasa otro anto. Na final di dia pueblo ta ta wòrdu salí pèrdí. Sey ta e realidat. Sey ta e realidat ku tin di momentunan aki. Punto pa pregunta di mi parti tambe ta lo siguiente, den e kaso aki si en bèrdat na final di dia tur e akusashonnan resultá di ta falso, ku wòrdu komprobá asina, lo no tin un segimiento strafbar pa e persona ku a duna e. E informashon falsonan aki perhudika un otro persona? Sí, p'esei, p'esei tin e angel, p'esei òf mara sin angel ta. Ku simi. Angel so ta un paso ku nos ta tuma kaba, i lógikamente lo tin mas paso. Pero tòg denunsia di e persona aki, di e minister òf e ex minister aki, tòg ta despues ku nan a arestá bo kaba? No, e denunsia ta despues ku nan a drenta mi kas. E hais hopi. Un luna despues di e hais hopi. Anto awe mi ta sinta aki nan dilanti boso pa un kaso. Mi ke menti ku nan tin como se llama e bòl di kristal ei ku un luna promé ku Marisol no nan no guys simpel e koho ke a kuminsá riba un shisheria riba hendenan ataká politikonan ku ta lastra hende ku ta gaña tur dia bai a entrega keho pero disnan ku ta bai entrega keho pui ba pinta ku hendenan ta korupto sin lubidá ku un dia e ta bati bèk na bo porta sèt a anto ora. Nan a hasi hé mi di nadi skonde no m'a mustra boso m'a lesé pa pueblo kon kon nan ta bisa ku mi yu ta bende tereno kon ami ta haya plaka na Panamá mi ta haya via China plaka na Merka ku ku grupi benezolano ora nan mes a drenta nan a bai ku tur papel i ta p'esei nan a duna mi tokó ta p'esei nan a puntra mi un pregunta paso ta nonsens tur e kos ki ta ota ta nonsens anto pa despues bo bai kaba na si un hende a haya un tereno òf no paso nan mandami un wòtsòp tende nan a puntra mi. Den e ultimo di den na December a puntra mi si pa tin un señora ki na nami na presenta mi den mi WhatsApp no ku ami ta pidi señora vota pa mi logiamen mi bo vota kor bo ma ma anunsia mi retiro September di dos mil diesnuebe sa kita ota na October November un señora ta manda gradisi mi riba mi WhatsApp i bisa mi menes ta konta ku mi a di seta un di akusashonnan ku nan tin awor nobo kontra mi ku segun nan ma e persona ki a kumpra mi ku su danki Of cu su posibel voto cu no lo por ta hay nunca pasobra mi a anuncia mi retiro fe tres luna pasobra mi a gaba mi a retira na diciember mi mi participa na eleccion despues anto ora nan a bin cu un cantidad chi con nan a bin cu un persona un un mas ultimo ñapa nan a bin cu den un di acusacionnan un persona cu tin binti tres aña asta dies tres aña ambtenaar cu tabata traha na Hulanda den Aruba huis ela aplica pa bin back Aruba. Mi conoce persona mas hopi Hulanda la papia cu mi ma traha cune anteriormente. Ma bi seti seti inspector tin dep. Di asina mi dico boso na dep, bo ta win di confiansa, ta bon pa bo bin pa traha na Aruba Aruba huis, banda di di di di di director di Aruba huis. Awo nan ke mi a pone nan pa yuda mi, nan sospecho ta, tur tur cu mi conoce, pasobra mi conoce hopi aña. Ma por, no ku nan a mustra mi nada malu, no ku nan a, un prueba, un, nada, nada, hor nan sospecho ta ku dor ku mi konosé mi a pone nan pa yuda mi saka tereno pa hende. E persona a drenta kon mi sa traha la e su overplaatsing shona bo stay hari dia binti nuebe di novèmber dos mil diesnuebe. Djes tres dia promé ku mi a baha kon un minister. Bo ke bisa mi den kiko bo a por yuda mi den djes tres dia? A dor riba dje la wòrdu tumá den administratie, no den un dje departamento nan ku ta duna te, djis pa mi ilustrá. cu na final di dia, y pa, e, e no tin logica, e no tin logica pa mi ta sinta awe como un ex prome, vice prome minister, minister, parlamentario acusa di tanto cos, pa mi por splica boso e, e envergadura di ridicules por ta den e acusacionnan cu nan ta bin cune awo den e Fishing Expedition, pero ca costa mi mi bida, di mi famia, finansieramente, economicamente kibra. Salud na werki. Mi sa e manera ke ta. Anto bo ta bin, ta manera bo a bin di China, anto bo ta na Aruba awe y bo ke ami mi sa con pa mi no sa ni con pa splica e mas. Mi ta puntra mi abogado tur dia, pero amo a mes algo. M'a bisa bos un ratu la mi ta puntra riba kiko no si ku defende, ta bisa mi otomatic, pero defende riba kiko no tin niun akusashon ku, kiko ku nan bisa den un deklarashon di nos ta pide deklarashon no nos no ta haña. Nan nan a purba pinta mi dilanti di direktor di dep ku direktor di dep lo a bisa tal kos ku un dje terenonan ta den ROP ku ke den ROPV, ROPV a bin na vigor na binti binti un, ROPV no ta na vigor na dos mil diesnuebe, amo amo a traha ROPV. Amba laga e lei di ROPV kla, ku por sierto nos ta bini pa dje tambe ta esoe prensa ilegal ROPV ku tiri. Pasobra ROPV awor a kambia dor di Maris Minister Marisol Lopez Tromp sin bai bek na pueblo. Manera ke bos ta kòrda ROPV nos mester a bai na pueblo no no pasobra mi ta bin gana òf pasobra mi kèr a konsultá pueblo. E lei di ROPV ta preskribí kon bo ta yega na ROPV. Bo mester bai na pueblo, bo mester skucha nan, bo tin ku tin town hall. Tur e koe wòrdu teni. Ora e tabata kla pa bai parlamento, Marisol a kambi'é. Inlegal! E ROPV no tin base legal. Niun hende no kuestion'é ainda. Bo bai korte e ta nitig. Pasobra bo a kambia e lei su forma di bin na bida sin kumpli ku e kondishonnan ku bo mester a kumpli kuné komo lei. Esei ta djes un kochikito. I e hasienda ke mi por keda menshoná kon nan. Ku ora nan ta bisa mi si e direktor di un tereno no a pasa na dep pasobra ku einanan ta ke ta ta ku bo no por traha kas. Anto despues nos ta haña un dokumento komo prueba di e unidat di dep ku ta bisa no e kas e tereno ei ta uitgeefbaar pa pa wou nen bou. Anto dout gewoon e rechèrsje ta gañami den mi kara ku esei ta loke e direktor a bisa. Ante ora bo ta puntra bo mes, unda nos ta bai? Shona, mi ke regradisí boso na komunidat di Aruba, mi ke mi ke mi ke mi ke bisa boso ku ku e lucha no a kaba. Nos tin ku bai tende Ministerio Públiko ainda, investigashon supuestamente a kaba, si ta si nan ta kumpli ku loke nan a bisa hues i loke nan a bisa ami na desèmber, un desishon mester bai kai, nos tin ku wak e desishon ei. pero pa mi ta importante pa mi nomber worde geklir y mi lucha no ta caba aki, el ta bay sigui. Tambe ta teken un reaccion como ex minister, propi comerciantenan ta ricibi mensahenan cu cos ta pega na dep, terenonan no ta saliendo, toch compara por ta minister presidente por ta tin miedo cu kico pasa cu e dos minister anterior y por ta posible Marisol tambe. Em, ki ki konseho bo lo tin pasobra e nan ta pidiendo er pa wara nan tereno i kos ta pegá einan? E bo bo tin bo tin un konseho? Bo no ta huna tereno, bo ekonomia ta keda pagá, ta pegá, ta stagná. Ta bo komershantenan ta esnan ku ta invertí. E maneho ta awor ta pa duna tereno pa bo por krea ekonomia, huisbou, e tur e konsekuensianan ku ta bin rònt di dje. E ridikules di marka mayor ora Marisol ta sinta. I te dia djawe ki nan a hasi tur hende ka haya tereno, ka haya un un karta di prereservering. Paso ta tin covid na treke en a do bisa nan tende bo tin wak un peticion di nobo pa nos wak si desui covid bo ta tin trabou si of no of si ainda bo tin e placa si of no. Un ta mas facil pa djis bisa nan tende no e ta keda na vigor mi ta nabo seis luna mas mi ta nabo un aña mas bin ke prueba cu bo tin e financiamento bo sa centenares di hende cu nan a kita tereno atrobe nos a bay dilanti Nos nos a nos a invertí miónes den inbreiding, habi tereno, traha per se. Un proyekto pa bou ki Caribbean Town di Amelia, ku su ta bai hal, di òf Marc Dubert e traha, den yungo den Tuwena a tòrna kuné. Ta mi a bin ami ta e minister ku a hasi posibel ku pa promé biaha e tereno ei un komersiante na un forma komersial ta bai desaroyá un tereno èf pag, pa bende kas. No ta eksistí. Dikon nos a bin kuné? Pas un sierto momento e konklushon a wòrdu getròke na dep ku no tin tereno pa chikito mas pa hende. No tin. Hendenan no tin pa traha kas riba tereno ku ta mas grandi ku tres shen vierkante meter, tres shen i binti vierkante meter. Anto tur e terenonan ku tabata eksistí na e momento ei na final tabata terenonan midí hopi aña ku ta un, un, un, ku no ta per se ku ta di seis shen vierkante meter, shete shen vierkante meter. Anto a kuminsá un maneho ayora nos a bisa tende. Maneho, beleid den bdep ku nos a bisa oke ta hende, nos no ta nesesariamente n'e aña ei, pero tur hende ku pasa e screening, kumpli ku tur e regelnan, pero ku por traha un kas riba un tereno grandi nos a dun'e. Anto huntu ku n'e a bin ku e maneho di entre otro Caribbean Town, San Nicolas tambe tabata un proyekto, tabata un proyekto full kla ku APFA, APFA bin ku hulandesnan gasta masha op e plaka pa na pos chikito kuatro sinku edifisio pa e haltu, Pa caminda cu bo ta duna prioridad na tur e hendenan cu ta ta inscribi na dep pa por haya, nan ta tin prioridad pa haya un cas den e terenonan cu nos e terenonan ta erfpag, tur e conen ke cay na ao. Si bo ke traha, si bo ke traha bo tin un bisapato, bo tin un mara fa. Na Papimento Crioyo, si bo tin bala, e ora e bo ta tuma decisionnan. Y ora bo ta gobernante, bo mester tin bala. Tuma decision, naturalmente na bo miho interes di komunidat di Aruba, pero keda sin tuma desishon no ta un opshon. Ta ser un dump pa mi ta habri shen. Mi tin un logro, mas era dump, pero shen a habri, mi tin un otro re, pare ku mi tin un otro logro tambe, shen a habri rònt di Aruba. Laga e te aki, so no ta konsabira polítiko akaba aki. Danki. Diario.